yɛwɔ artificial lake like vota lake mm-hmm. na wei deɛ nyame na ɛde baeɛ hmm. na sɛ ne ɛteɛ ne sɛ mm-hmm. akɔkora bi ne yɛfrɛ no agya bompe na mm-hmm. ɔyɛ bɔfoɔ ɛka bɔfoɔ ahanta nti na ɔte kokofo asaaman
Ɔbaa wuram sɛ ɔbɛyɛ ahayɔ, na ɔbɛhunuu antelope ɔtwe, ɛna ɔbɔɔ ɔtwe no tuo. Nti berɛ a ɔbɔɔ ɔtwe no tuo no, ɔtwe no hwee hɔ na ɔnim sɛ ɔnya nam na ɔkɔfa. Ɔkɔɛ na ɔtwe no asɔre na ɔkɔ. Na abɔfoɔ nso deɛ normally sɛ ɔto aboa tuo na sɛ ɔtwe hɔ na ɔkɔ a mogya na ɔdi akyire. Akwakoraa bɔ mpɛ di ɔtwe no akyiri ara kɔduru kwaeɛ kɛseɛ bi mu. Mhm. Ɔduru hɔ no, ɔkɔhunu nsuo kakraa bi sɛ atwa ahyia kurukuruwa. Mhm. Na wɔahunu mogya no bi. Mhm. Nti wɔahunu mogya no bi ah, wɔfa nkyɛn nyinaa sie wɔahu ɔtwe ɛɛ aboa no bi. nti ɔyɛɛ n'adwene sɛ ah ɛne aboa yi nsuo yɛ nsu bosom mhm. ɛna mato ne tu eh, mato ɔtwe no tuo mhm. deɛ nsu bosom twe na meyɛ dɛn meto no tuo ɔde n'ani kɔhwɛ nsuo no mu sei no mhm. na fish tilapia yi bebree ɛyɛ aboro nsuo no so nti nea ɛbaeɛ no sɛ Papa no kyeree apateɛ no bi a ɛyɛ mhm. fish no anaa tilapia no mhm. ɔkɔtoto maa no kraman sɛ ɔnwe mhm. nti ɔde kɔmaa kraman no kraman no anwe nti the next two weeks a ɔkɔɛ no afei na nsuo no sɛ na ɛwɔ bɛyɛ sɛ two meters afei na ɛdu bɛyɛ five meters na ɔsɛ a nsuo a mbɛhu na ano kitikiti na asa ese mhm. sɛdeɛ ana mmoa no apate da so wom tilapia no mhm. nti ɔkyiri bi mhm. na okun no ɔde kɔɛ no deɛ ɔpae ne yam eyi ne nsono ne ɛɛ ne dwoma no efiri mu ɛna ɔde toto maa kraman no kraman yɛ dɛ ɔwee eti akɔkora ho sɛ ɛnna saa nam wei sɛ kraman awi no so wɔ enwu di yɛ nipa awi a ɔnyɛ dɛ owu. Normally aduane a kraman di a wɔnwu no, nipa di a wɔntaa nwu. Enti ɛbaa saa no, ne ɛkɔbaeɛ ara sɛ akɔkora bompe no a ɔyɛ hanta no, ha ɔkɔɔ sɛ saa na ɛteɛ deɛ ɔbɛkɔ akɔbɔ asaaman hene amaneɛ. Kuro no wɔ kokofu, ɛfrɛ kokofu asaaman. Kokofu asaaman. That's right. Okay. Enti ɔkɔɔ sɛ ɔkɔbɔ ɔhene amaneɛ sɛ ɔkɔhunu nsuo bi. na ɛnam wom na oyi bi maa no kraman no wɔanwu wɔn nso awi bi wɔanwu nti wɔn yɛn kɔkyerɛ no ɛna ɔkɔkyerɛ no na ɔkɔkyerɛ no nso no ɛɛ asanteman mu no yɛwɔ ɔhene no wei ni wei ni wei ni wei ɛɛ kokofo asaman hene ɔhyɛ asante hene ase te deɛ ɛbaa yɛn sɛ ɔkɔbɔ asante hene ma ne sɛ wakɔhu nsuo bi a ɛnam wom na ɛnam no yɛdi yɛ yie yie nti ɔde bi abɛkyerɛ nana asante hene na ɔsɛ saa na ɛteɛ deɛ a wo ɛɛ kokofu asaman da saa nsuo no ano ɔhene no ɔnna nsuo no ano nti ɔde ɔhene no ato nsuo no ano na ɔde nto ano no ne ɛkɔbaeɛ no sɛ yɛbɛyɛ dɛ nneɛma nsuo yi di nsuo yi obiara nim baabi efiri baeɛ nyame na ɛde baeɛ nti deɛ ɛkɔbaeɛ no sɛ akɔkora bompe na ɔyɛ bɔfoɔ no ɛka kyerɛ wɔn sɛ okum ɔtwe bi na saa ɔtwe no na osusu sɛ wɔyɛ. wɔyɛ nsuo no nsuo no yɛ nsu bosom ne twe mhm. eti the name lake bosom twe mm. a yɛde too nsuo no yɛ sɛ sɛ bosom nsuo bosom ne twe mhm. eti lake bosom twe no mhm. yɛ yɛ name no ah, yɛ name no after bosom ne twe. okay nti ɔtwe ne ne antelope no. that's right antelope no antelope no that's right asante fo efra no ɔtwe. ɔtwe nti bosom ɛtwe. bosom no.
nti na kyerɛ sɛ ɔtwe no na ɔyɛ bosom. na ɔyɛ nsuo no bosom nti Nti- nsuo nti- no yɛ nsu bosom nsu bosom nti na ɔtwe no firi nsuo nim ɔfiri nsuo no ɛyɛ mu nsuo a yɛgyina ho nim that's right ɛyɛ lake bosom That's twe right.
nti na ɔpɛ sɛ ɔyi ne ho adi kyerɛ bɔfoɔ no saa na bɔfoɔ no hu sɛ Ehunu. nsu kɛseɛ bi daa abɛda pata mu ha Ahaa. nti surrounding eh, villages na ɛwɔ ho no yɛ 24

Lake Bosomtwe Amakom. Nti aha no, o deɛ bobɔ nkuro ne bra. Amakom, mhm.
Atafram dɛn, baabi a gyina yɛ Ankaase. Ankaase. Aha yɛ sisi a yɛatete district nti aha mhm. kɔ yɛ Bosome fere ho district. district. Nti saa nkuro aduonu na yɛatwa ho ahyia yi, mhm. emu bebree nsuo no ɛtrɛ. kakraka sɛ ɛgyina ha so ate ɛtrɛ kɔ akyiri paa ma wɔn a wɔnom nsuo sɛ nsuo bɛtu wɔn no mhm. bebree tu firi nsuo no wɔn a wɔtu firi wɔn bi ne pepeɛ ɛna eh, kɔnkɔma no asisiriwa anka asisiriwa asisiriwa ka ho wɔn tu yi ɛna kɔnkɔma mm, borɔde kwan no. Wɔn nyinaa tu kɔ nsuo no bepɔ no agya mhm. sɛdeɛ ɛbɛyɛ nsuo no nyɛ dɛn mhm. ɛmɛtu wɔn anaa ɛnyini fa wɔn mu te sɛ nsuo no ani bɛyɛ sɛ two weeks mhm. na ɛtrɛ mmɔ paa na ɛtrɛ mmɔ paa nti no saa nkurɔfoɔ yi a mekeka din nyinaa ɛtu kɔe nti ɛka nkuro akakra ɛka ho yi a yɛda so huni deɛ wɔn deɛ wɔn sɛ sɛ sɛ ɛba a wɔn bɛyɛ wowie a twa w'ani hwɛ bepɔ a ɛda hɔ yi mhm. bepɔ kɛseɛ paa kyerɛ sɛ mhm. menim baabi a bepɔ wɔ bi wɔ se sɛ bi akwawu bepɔ kɛseɛ yi nti na ka kurom hafoɔ anka asefoɔ sɛ ɔmbɛtu di a ka ne ɔmbɛkɔ bepɔ n'akyi nti wɔn a na wɔn suro bɔɔkwa no agyanam bɔɔkwa no kɔnkɔma pɛpeɛ nkwawi asisiriwa wɔn deɛ wɔn tu ntam fi sɛ ne nsuo no na ɛbɛn wɔn paa nti nsuo no ɛbɛda ha no ɛyɛ esubusom na na yɛ typical forest emu na ɛbɛda nti wotu wɔn ani hwɛ dua wɔ esi wɔ ya
dua yi na yɛ odum nsuo wɔ yɛ mpuro dua mpuro dua.
Mpuro dua nti dua a agugu mu nyinaa da so da mu a wɔn a wɔkɔ nsuo mu dware no wokɔtɔ nsuo mu akɔ ase a wohu dua no. Ne kyerɛ sɛ nsuo no yɛ nsubaatan paa. Nsubaatan nti wei a ɛsi yɛ odum. Odum. Ebi na ɛsi ya no ebi na ɛsi ebi na ɛsi ya nnua bi a ɛwɔ mu biara no mporɔ mporɔ nsuo.

Akaabire, Akaabire, apate fufuo, apate fufuo, ɛna mowa, ɛna mowa. That's right. Mmaa maame a, Italian ni bɛka sɛ mmaa maame a, maame a, yeah, tɔmia. fankulo. Uh-huh. Wow. Sɛ ayi nyinaa wom na upon all this ɛyi no, nsuo bi wɔ hɔ efiri hɔ bɛbɔ mu a, Mhm, na ɔde adwene mhm, abɛtum. abɛtum. Baa no deɛ Na ɛnyɛ ɛ- kɔmɔ. nsu foforɔ bɛbom Nsu foforɔ efiri bepɔ no so ɛtene bɛbom. ɛtene bɛbom. That's right.

Ɛyɛ ampa. Akɔm ne nkyeremu. Ate abisa nso ne agorɔ. Na ha yɛ Ntoo TV. Woanhwɛ a wo ba bɛhwɛ Ntoo TV. Woanhwɛ a wo nana bɛhwɛ. Wo nana bɛhwɛ abɛka akyerɛ wo. Ntoo TV yɛka deɛ yɛnim. Ɔpanin toa so. Ma yɛ kakra nka ho na afei yɛnkɔ yɛn anim. Enti saa nsuo wei no yɛmfa no nni agorɔ tete hɔ no ne yɛmfa ade tuntum nkɔ mu.
Ɛdu afe na sɛ. na na Samanhene pɛ sɛ ɔtwa dwira ma na sɛ ɔtwa ɛɛ eh, ɛka dwira like ɛɛ eh, festival ɛsɛ ɔma no biribi a mhm. ɔma no aboa tuntum mhm. ɔma no fufuo nantwi o mhm. adeɛ a ɔpɛ paa ne ɛkraman kraman fitaa saa Enti wonim no ama no ade tuntum te sɛ apɔnkye anaa kraman. Mhm. Apɔnkye mpo deɛ memmɔ ndin. Mhm. Kraman anaa nantwie tuntum a mhm. ɔtumi pa no hye ahemfo a ɔtwa ho nyina hye. Wow.
Na atetewa no so no, wɔkɔgu nsa wɔ eh, apɛw ne aburodum ntam hɔ. Wɔyɛ ne gyinaeɛ si hɔ. Yɛde nsa gu fam na wɔn kankyea bɛkɔ kukuo bi si hɔ pot. Ɛka kukuo yɛ pot. Wɔn gu nsa wie na wɔkɔhwɛ na patere a ɔda mu no sɛ deɛ yɛatoto a na sɛ afe no patere bɛn paa ma yɛntumi nwe. Wow.
Na bere a ɛbɛkɔ a ɛbɛyɛ sɛ apatamu no dam no, ɛyɛ ɛnyɛ adeɛ a ɛyɛ sɛ obi na ɛde kɔto mu. Nsuo no ara na ɛyi. Nsuo no ara bɛyi apatere a yɛatoto. Ɛde ama mo. Bɛkɔ na bosom no de akɔto. That is why we call bosom nsuo. Nti ɔtwe no na ɔyɛ bosom twe. Edin bosom no. Enti no, enti me pa akyɛw o. Ɔpɛni deɛ mpɛ sɛ me hunu ne sɛ sɛ ɛba ne sɛ ɔmo kɔhwɛ mu na ɛyɛ apatrɛ no deɛ yɛatoto deɛ a na kyerɛ sɛ afe no ɛnam bɛba paa aseɛ kyerɛ sɛ yɛde apatrɛ bɛho apatrɛ wototo apatrɛ no na sɛ wogya sa koraa na de apatrɛ no bi agu agum na de atoto apatrɛ ɛnti no sɛ wokɔ nso na sɛ ɛmono na ɛda mu ɛmono da mu deɛ a saa afe no mhm. apatrɛ bɛba deɛ nanso ɛnɔɔso ɛnɔɔso nti nsuo wei no ɛna Nsuo wei na ɛfidi wɔn a wɔn ɛ ɛ nkuro mmaako mmaako twenty four which is ɛ ɛ aduonu nnan. Aduonu nnan. Nkuro aduonu nnan a atwa nsuo yi ho ahyia nyinaa no, nsuo yi mu na wɔdidi. It's more than that because nkuro no a atwa ho twenty four no, wɔde apata no bi kɔ Bekwai, Amaseɛ, ɛɛ east Amasia west ɛɛ bosome firi ho ɛɛ ɛɛ kɔnɔngo district no yɛfrɛ no. ɛhɔ ɛhɔ ne yɛ asante akyem central. ɛkɔ central ɛkɔ baabi afate kuru kɔ kumase. ɛduru central ɛɛ kumase central. ɛtra kɔɔ fi so. Enti na kyerɛ sɛ ɛkame ayɛ sɛ nsuo yi mu na apatrɛ nko a wobobɔɔ din no Ghana ha deɛ 99.9 percent
ɛnam a yɛyi wɔ nsuo wie mu na ɛnsa nso da. Ɛnsa da ɛnsa da hmm. na ɛhaw kakra ɛwɔ mu no sɛ Wɔyɛ nsɛnkyerɛnni a wɔde kɔ adi. Ɛyɛ a kakra ɛwɔ mu ne sɛ, mhm. yɛnni measure wɔ ho a yɛkyerɛ sɛ net wei mhm. ɛnsɛ sɛ yɛde yi su akye mpatrɛ no. Mhm. Nti ɛma wɔn tumi de net biara akye. Ɛkye. Nti ɛba saa deɛ osua na ɔbɛnyina bɛwo no ne yɛakye no. Nti tɔrɔ bi a na ama patrɛ no ayɛ skirt kakra na wonya bi. Sɛ nyɛ saa na ka yɛde mmara to ho sɛ net wei ne yɛmfa nkye apatrɛ no. kɛseɛ kɛseɛ ɛne ɛbɛkye no deɛ ɔwɔ nyiniɛ yɛnkyerɛ duru baabi koraa no a yɛsɛ apata no wo nti ma yɛnkyerɛ sɛdeɛ farisifo tumi ma yɛn mmara sɛ ɛdu baabi a yɛnkum aboa wɔ wiram mm. aha n'ani hɔ saa na ghana ha deɛ sɛ ɛnyɛ adwuma saa nti ɔda wɔ ma sɛ mɔkɔ na mbɛboa yɛ deɛ a wobɛtumi aboa ma saa mmara no ayɛ dɛn ayɛ adwuma baabi a na meka ma no ansi no sɛ nsuo no kyerɛ ade tuntum ade tuntum te sɛ a nananom ayɛ adwene sɛ mhm. tetewa san kɔfa no yɛ saa kɔfa mhm. fii no akuri ɔbaa bi a ɔbu ne nsa nsuo no ɔyɛ su bɛɛma ɛfrɛ no akwasi bosomotwe akwasi bosomotwe that's right ne nsuo ne din no akwasi akwasi bosomotwe ɔyɛ bɛɛma ɔyɛ bɛɛma wow Enti ka kane no wobu nsa a wonkum. Yɛmfa sereba tuntum nkum. Adeɛ a ɛyɛ tuntum bia ɔkyi. Adeɛ a ɛyɛ tuntum bia so wɔ ɔkyi. Samina huro. Samina huro no a yɛmfa nkum ne sɛ ansa samina huro ɛkɔntɛ chemicals. Mhm. Nti ebetumi akum mmoa no. Ɛnam na ɛwɔ mu. Ɛsan sɛ ɛntene. Ɛntene.
Nti edumaabi. na ɛnam no na wɔtumi wu na wu a na wɔwu no deɛ according to yɛn nananom kyerɛ sɛ saa nsuo wei a na ɛda hɔ no na yɛwɔ adeɛ bi wɔ nsuo no mfimfini a ɛspodu a ɛsɛ ɛspodu a kyerɛ sɛ ɛpae anaasɛ ɛto a mhm. na ame nso na ɛyɛ nwununwununwunu nti ɛtumi kum mpatrɛ no tilapia no ɛtumi kum wɔn nti na sɛ atoduro ato ɔpɛni deɛ wokae sɛ sɛdeɛ wiem bɛyɛ no saa na nsuo no yɛ no ɛyɛ ampa o because mewɔ ha nyinaa no mehwɛ wiem megu so hwɛ wiem atiefoɔ ne ahwɛfoɔ monhwɛ monhwɛ asɛm no a yɛreka ne paa hwɛ soro ɛsoro na yɛretwa yi awia ne ni awia ne ni yɛretwa o yɛretwa wahu meretwa de abɛto nsuo no so pɛpɛɛpɛ nsuo no so nie ɔn sɛ ɛbɔ no nso nsuo no so nso ɛredane wow ɔpɛni toa so. nti saa mmerɛ na adeɛ no ɛwɔ nsuo mu ɛtumi ɛspɔdu a na sɛ ɛto a yɛse atoduro ato na mmoa no na awɔ di wɔ mu nti ofi koo saa no a wɔtumi wu nti mmaa koraa ntumi nfa net nkɔkyerɛ apatrɛ no ɔde kɛntɛn bɛsa ano ha na ɔsa apatrɛ no bi na baeɛ mbaeɛ no aborɔfo bi baa ha a saa mmerɛ no yɛ asuamfoɔ nkurasefoɔ yɛ nikamafo nti wɔn bɛtena nsuo so ara bɛtu adeɛ no yɛse yɛtumi de yɛ bɔm ah, na hwan na ɛma wɔn kwan saa mmerɛ no nana ɛɛ eh, Wo deɛ mo wɔ ɔhene bi adin Okay. but i- m- mebisa sɛ aman mpanimfoɔ ne nananom a nsuo yi wɔwɔ so tumi na adeɛ sei wɔ nsuo mu na sɛ motumi ma kwasi buroni bɛtu kɔ a na kyerɛ sɛ yɛ afrika deɛ ade papa bi aba ha Yeah, a ɛwɔ sɛ wɔbɛfa kɔ Mm, yeah, mmɔbɔ. nyame Fi sɛ, ɔhu yɛ mmɔbɔ ah, saa Wonyɛ deɛ a ne yie ma meka yi yɛn. na na ɔsi mmu ne din saa mmerɛ ne berɛ so mm. aborɔfo yi bɛtena nsuo so ara bɛyɛ bosome nson ɛkɔ afe ebetui ebetu adeɛ no kɔ eti firi hɔ no ntansi na ɛwɔ hɔ a na kakra aba ɛno na ne ma nsuo no tere te ɛba saa ne nsuo no bum na ɛba nti ofie ni kora adeɛ bɛkye ne nsuo yira fa te dɛ sɛ ɔpɛ baabi fa. Enti wɔn ayɛ saa ma sisi a. Yɛte history about Lake Bosontwe, Lake Bosontwe, but ɛnɛ history yɛ a wode ama yɛn yi, ɛyɛ very very deep. Yeah. It is very very deep. Yeah. Serious. Yɛtie, yɛtie, yɛtie, yɛtie, yɛtie, but ɛnɛ deɛ deɛ, ɔpɛni wobɛbɔ odin ama yɛn. Me din ara de Francis Gyamfi. na ɛno yɛ sukuu din a mede kɔɛ wopɛ mhm. me din pa ɛfrɛ me kwame osebu nso kwame osebu nso mpakyɛ wofiri fa he mefiri bɛkɔ ayɛ hwirin bɛkɔ ayɛ hwirin nti na kyerɛ sɛ wobɛn nsuo yi kakra mebɛn nsuo no paa mpakyɛ adwuma bɛn saa na ayɛ adwuma meyɛ ne akyerɛkyerɛ adwuma mekyerɛ adeɛ woyɛ ɔkyerɛkyerɛni Nti ɛyɛ Yesu Kristo kuromfo no bi anka yɛbɛka sɛ woyɛ wurabi. Wurabi wurabi. Wurabi means ɔkyerɛkyerɛni. Wɔkyerɛkyerɛni no. Ah. Ɔpɛni yɛbɛda wo ase. Yɛbɛda wo ase sɛ na wama yɛ history ah. about Lake Bosomtwe. Na saa history wei nso yɛde kɔ na yɛde akɔto ntoo tv so hmm. ama atiefoɔ ne ahwɛfoɔ ma wɔakyirikyiri wɔ bɛnkyɛ yɛ nyinaa ɛno nti no yɛsrɛ sɛ wei Ɛyɛ adeɛ Nyankopɔn de ama yɛn. Ɛno nti no obi biara a wopɛ sɛ ɔde w'ani hu no, sɛ yɛhwehwɛ nsuo yi a, ɛhe fa saa ɛne yɛbɛsi a yɛbɛhunu wɔn a wɔhwɛ yɛn no. Ebia na obi pɛ sɛ ɔba na ɔbɛ visit nsuo no na ɔno nso de n'ani bɛhwɛ. Na before that nso mahu sɛ nrɔba nrɔba bi ɛne ɛyi nkonko nkonko bi didadida nsuo no ɛno no ɛdidani a ɛyɛ deɛn. Ah, mepatwɔ rɔba no a woto ani egu ani no nyinaa woto ani a egu nsuo no ani no mhm. ɛyɛ net a yɛde kye apatere no ɛho asɛte trap ɛyɛ trap okay na trap no wɔyɛ na sɛ wɔanfa rɔba no rɔba no wontumi sɛ ɛntumi nsɛnke kɔ ase okay. nti wode eh, net no sa so anaa de ahoma abom mhm. sɛnea ɛbɛyɛ a ɛnti nkogu aseɛ mhm. nti rɔba no gu ani nyinaa yɛ trap a yɛasɛ te a yɛde kyerɛ apatere ei ɛneɛ sɛ neɛ wobɛtumi de na awɔtwe ah. akye nsuo yi mu nam nyinaa ma no asa ah, apatere deɛ sɛ ɛnyɛ ayi eh, anka apatere deɛ ka wobaa yɛnam dii ka ka kyerɛ sɛ akɔkora bɔ mpire wokɔhuiɛ no na apatran koraa boro nsuo no so. Na wonim, ɔpanin, deɛ ɛma ɛyɛ me nwanwa ne sɛ, mehwɛ traps a ɛgugugugu ɛyɛ ayi nsuo no ani a, na da biara mo sɛte trap ɛyi nam nso nsuo no mu no nsa, ɛnam no nsa da. nsa da. Ɛno na ɛyɛ me nwanwa no because sɛ wode camera yi bɛn nsuo no na ahwɛ nsuo no ani a, ɔn sɛ atiefoɔ mo hwɛ, mobɛhu sɛ eh, ahwɛfoɔ a mohwɛ mobɛhu sɛ mohwɛ nto tv mobɛhu sɛ eh, adidadidani black black me mmɛn ne bebree mewɔ akyire na mazumi ade ne na matwe adidani ebi yɛ ebi yɛ ebi yɛ black ebi yɛ white ebi yɛ yellow ɛyɛ yɛ black ne nhyɛ dɛ nim ah, black no yɛ mhm.
edua edua na ɛdedani black black because ɔmo deɛ ɔmo nim sɛ nsuo ne mpa de tuntum okyiri. adeɛ black nti no traps nko ara na egu nsuo n'ani no na mi bisa sɛ ɛhefa na wobɛfa wopɛ sɛ wobɛ visit nsuo no wopɛ sɛ wobɛ srɛ nsuo no. the main lie yɛ ankaase a ɛyɛ bosome fere ho district. Mm -hmm. most people from this area that is kɔnɔngo lie hɔ no ɛntwa ho nkɔka kontaase bɛfa. woduru Bomfa junction a, mhm. Busa Lake Road, mhm. wɔn bɛkyerɛ wo mhm. na wɔabɛsi pɛm no ase. Woduru pɛm no ase a, na wɔabɛsi bepɔ so. Bepɔ so no, wɔnim kwae tee bɛsiane bepɔ kɛseɛ nti wobaa ntoboaseɛ, ɛnyɛ mmirika. Woduru suro a, wobɛhu sɛ bosotwe no da. Woduru a, ɛma wɔyɛ mu hyew. Ɛnyɛ adeɛ bi a ɛyɛ hu te sɛ wo san ne ɛbɛbu afa so anaa biribi saa no ɛyɛ very attractive ɛɛ area mhm. amanfoɔ ba ha bɛgye ani bɔsome firi hofoɔ deɛ ne ankaase ha na wowɔ bɛkwae side anaa kumase deɛ a ɛnha ho mɛfa ankaase woduru kontanse abusa sɛ lake road ne he yɛde wobɛkɔ akɔsi abɔ no wokɔ a hɔ nso yɛ very very good area a wokɔ a w'ani bɛgye ankaa sɛ yɛa woba a no korɔ no yɛnwia wɔ bi biribiaa yɛ ka ma mpanimfoɔ wɔ hɔ ahwɛ sɛ yɛbɛbɔ wɔ ho ban yɛkyerɛ wo sɛ nsuo no ntra nkɔ aha deɛ mu wa nti dware ano ha yi a sɛdeɛ ɛbɛyɛ a na deɛ ayɛ me nwanwa ne sɛ dua no ɛsi hɔ nom no a mo si ɛnwu no kyerɛ sɛ ɔn sɛ nnomaa no sisi si so ɛyɛ me nwanwa ɛkyerɛ sɛ ɛsi hɔ so many years wow mentumi nka mfie dodo kora aduane adi because nsuo no atra kɔ soro ha wohwɛ deɛ wohwɛ deɛ asi mu akyɛ asi mu akyɛ ɛti mm. na mede ka ka kyerɛ sɛ dua nsuo wɔ ɛmporo dua ɛti nnua mpo a na ɛwɔ mu a na ɛyɛ kwan no ne nyina bubu gu mu a ɛmporɔe dase tikya gyamfi yɛbɛda wo ase
Na Ɔwɔ garden no anim no. ɔpanin wo nso wo din de sɛn Ɛfrɛ me ɔpanin amoaten. ɔpanin amoate wo nso wofiri ankaa se ha ya Ankaase ha yi a. ankaa se ha ya Amoaten. nti aha ya na ɛwɔ hɔ Aha na aha ya ɛwɔ na hɔ. wotena a wodi wo nkoe Mezi me koe. yoo yɛ- yɛbɛda wo ase sɛ wiɛ wo nso wasɛ w'adagye ɛde yɛ akyi na mama yɛate history dɛdɛɛdɛ history fɛfɛɛfɛ ɛberɛ sɛm ni yɛbɛsen aba biom na yɛne mo aba bɛhyia ahanom sei yɛ ntoo tv Me a metoto mpanimfoɔ ya no, me din ne Evangelist Nto. Deɛ ɔdi adwene Spiritual and Herbal Center no, Awurade nyɛ ne yie ma yɛn. Aha yɛ Ankaase a ɛbɛn Lake Bosomtwe. Mpanimfoɔ bu bɛ bi sɛ, sɛ Lake Bosomtwe, sɛ woamfa kraman dompe ankame Lake Bosomtwe a, ɔno nso mfa n'apatrɛ nkame. Ɛno nti no, wopɛ tumi wɔ Lake Bosomtwe mu a, na wama ne kraman dompe, kraman fitaa, ne dompe, ɔno nso bɛma wɔ apatrɛ. Awurade nyɛ ne yie ma yɛn. Yɛbɛsen ahyia bio. Bye bye. Amen.